Hello tfal! Illum qed tarawni liebsa xi ħaġa differenti. Jiena li hemm illum liebsa dal-kappell ikkalibrat li propju ħareġ minn dan il-ktieb li jismu Il-Każ tal-Kappell Ikkalibrat. Irrid nirringrazzja l-Marija Muscat li għamlet li dal-kappell u issa l-min sema li sem ta' Marija Muscat jekk tfittxu f'dal-ktieb Se ssibu xi ħaġa li tintrabat magħha, imma tridu taqrawh biex tkunu tafu. Dan il-ktieb iddisinjatu Marisa Attard għandu illustrazzjonijiet sbieħ ħafna u llum nixtieq li naqralkom biċċa minnu biex tibdew tieħdu idea tiegħu. U dan il-ktieb jibda xi ħaġa hekk. Int Stenna, żomm ftit, ieqaf naqra. Ħoj! Għedtlek stenna! Le, tnaqqar xi mnieħrek ta'! Le, mhux timsaħ subgħajk mal-ktieb? Jaaaq! Jaaaq! Jaaaq! Mela ara u x'qed nifhem sew. Xi ħadd jiġi minnek, qabad u xtralek ktieb. Tawlek x'għal għeluq sninek ukoll jew iwrittu? U qed narak ta kif għandek il-ktieb f'idejk, jiftillek taqbad taqrah kif ġiġi! La bonġu, la saħħa, la kif inti, la min inti u minn fejn ġejt. U hekk taħseb li sewwa? Dan il-ktieb tiegħi u nikkmandah kif irrid jien, fhimt? Fhimt? Issa, lili forsi ma tafnix u jien forsi ma nafekx, imma hu x'inhu u kif inhu, irridek timsaħ subgħajk hawnhekk qabel tibda tqalleb f'dan il-ktieb. Uuhh! Min jaf kemm għandek ċikkulata u ħamrija u seba' ma' subgħajk! Imsaħ subgħajk u nibdew. Hekk, issa nistgħu nibdew minn x'imkien. Jiena il-Kapural Kukkarda Kuċċardi. Ara ma jfettillekx tidħaq għax noħroġ għalik u narrestak. Jien, trid u ma tridx, se nirrakkuntalek din l-istorja se titqanna bija mill-bidu sal-aħħar nett, jiġifieri, U għandek tkun taf li f'kull ktieb li hemm fid-dar tiegħek hemm xi ħadd bħali jirrakkonta l-istejjer, u meta ma jkunx qed jirrakkonta, joqgħod b'għajnejh miftuħin beraħ jiflik, isegwi kull pass li tagħmel, jara li ma tiksirx il-liġi, u li tiekol iċ-ċiċri, u li timsaħ subgħajk kull darba li mqar jiftillek u jgħaddilek l-iżgħar tal-iċken ħsieb li tiftaħ ktieb u taqrah. Konna qed ngħidu li li mara kif nessejtni, fakkarni ftit. Iva, konna qed ngħidu li jiena il-Kapural Kukkarda Kuċċardi. L-ewwel, Kapural ikun uffiċjal fl-armata. It-tieni, Kukkarda qisha fjuretta magħmula miż-żigarelli u bħalha rbaħt kemm il-waħda. It-tielet, Kuċċardi ġej minn tip ta' għasfur, il-kuċċard. Lili jafuni bħala mustaċċun għax ninqala' biex insolvi każijiet ikkumplikati u għax għandi mustaċċi ma jispiċċaw qatt. Nieħu ħsieb is-sigurtà, s-sanità, s-sandlijiet u kull tip ta' ħwejjeġ oħra f'maxxa. Għajnejja l-blu tas-sema, xagħri l-oranġo tal-larinġ, idejja twal lasta ta' xkupa u qasir daqs katuba, żaqqi dulliegħa fir-rebbiegħa, difrejja puliti u widnejja uniti. Inħobb kollox kważi f'postu u niekol minn kollox. Inħobb l-aktar iż-żejt bil-ħobż u z-zalza bl-għaġin ismar moqli. Il-ktieb favorit tiegħi Alice fl-Art tal-Għeġubijiet u l-karatru favorit tiegħi hu l-Kappellu Miġnun. L-hena tiegħi insaqq il-pjanti, nħit, nosserva l-għasafar, immexxi l-klieb tal-kaċċa u nnaddaf il-kċina. La nikber iktar nixtieq nilħaq ġeneral tal-gżejjer allegri magħrufa s-sajd u s-sewqan. Nobgħod nimxi, niġri, nitla' u kull verb ieħor li jfisser li rrid niċċaqlaq b'saqajja minn post għall-ieħor. U issa li taf x'isimni u xi ħaġa fuqi nistenna li tintroduċi lilek innifsek f'123, jiġifieri wieħed tnejn tlieta, kelma bl-eżatt għax m'għandix ħin x'naħli, kif għamilt jiena. Ara l-ieħor mhux qed jemminni. Eh, anke l-oħra, u rara kif veru 123 kelma użajt. Tista' wkoll tuża 123 aġġettiv imma fil-każ abżani qabel ħalli sa dan it-tant nieħu nasa. Tajjeb, lesta, lest, Mela ra, la tħalt fil-ktib tiegħi ir-regoli nagħmilhom jien u jmorru xi ħaġa hekk. Regola numru wieħed, Dawwar il-paġni bil-galbu. Regola numru tnejn, Aqra kelma kelma. Regola numru tlieta, Kull darba li tinzerta l-kelma kappell, aqraha b'vuċi għolja u bir-rispett kollu. Regola numru erba', Ma tistax tidħaq bil-mustaċċi oranġo. Regola numru ħamsa, Nista' nidħaq bik meta rrid jien. Regola numru sitta, Agħmel li trid! Regola numru seba', Regola numru sitta ma tgħoddx! Regola numru tmienja, Tgħawwidx il-paġna biex timmarka fejn wasalt, uża werrejja! Regola numru disa', Poġġi l-ktieb fejn ma jilħquhx il-klieb! Regola numru għaxra, Kif tlesti mill-ktieb tista' tilbsu kappell. Ħa! Proset għalik! Ma smajtekx tgħajjata? Erġa' mur aqra regola numru tlieta. Rajtx? Nittama li din tal-ewwel u tal-aħħar. Kappell! Kappell! Trid tgħajjata ja ħasra! Ara tiegħi kemm hu gustuż! Qisu kukkarda pariċismi! Issa mhux aħjar nibdew? Tlaqna. U jiena se nitlaqkom hawnhekk u nħallikom ma' dan il-ktieb u nittama li tixtruh u tieħdu gost taqrawh u fl-aħħar mill-aħħar tagħmlu wkoll minnu kappell. Saħħa!